if, if your boyfriend says ada kukuroora ah. right are you open for that yeah then avata hasikuda kuita zvemusic what would you say eh, anosara anosara ndiani marriage here iye chichinosara chi iye marriage naiye vazvinotosara iwe uchinda nemangomo eh, asi anosara
hayo anosara mukoma wangu haadi eh. unotosara zvako because izvi zvinhu zvekuti unotoziva even unonge uchitoziva kutoti eh. munhu ari kuita izvi right now unonge uchitoti ndakatoposta kutoti a ah, shoyi makapedzera unotokomenta unotoita sei mm. and then yet toti tamarriage wazoroora mm-hmm. yeah
wotanga kuti ah, chii yeah but i just pray kuti nguva yacho ndinge ndatoone mari because i feel like chinhu chinozoita kuti vakadzi vazo inawe kuti pane pasito unongosvoti orit mhm. ndotangira papi orit mhm. saka ngandichingodai exactly but i ah. feel like oh, uchinziwo zvazonyatsoita mhm. Ah, it's gara ah, matozvinzwa guys asi hapana garanti yekuti ukangoda kudaisa kumurasa musikana but aiva ah, wakwako indende kwangu ada zvemangoma ake aiwa ichichipa ngoma yangu asi zvekuti tingangoti mwari vanongoti iwewo orit voice iri funga zvinhu zvakadai so but ungadi kurorwa nomwe muimberi kuzonzi pamwe nemwe nguwo

aiwa apa handisi kuti mambo jona iwoko aiwa maya ndingoti ndingoti zvangu ndingoti zvangu munhu munhu atori musituation mm -hmm. atori yeah, yeah.
anenge ari kumberi kwako mm -hmm. zvekutodaro anenge achiziva zvinhu kumberi kwako zvekutodaro so i feel like avagava vanenge vanenge tongoriwo mhm. maita serira hatiri kushosha atobata tapedza eh, kufoma and chero wakazomubata kuseni hawangu ndakatozorara but artist kuti umudzo ndakatozorara azvinzwisisi ah, pane pakaipa
okay so let's talk about pane imwe songo yako so inoti yekuti eh, wakatodyiwa ipapa unotaurira iwewe mashoko ekuti hanzi ma one hanzi mawana hauna imba hauna ka hauna care class code isong yako iyi iwo nemaonero ako iwe panhau dzerudo eh, mabelongings ane basa here sterek sterek ana Mhm.
ana basa but moona chinoitika pamasongs aya kusi kuti tinenge tichida kutoti titoti izvi zvi ndo zvatiri kuita Exactly. Kana kuti izvi zvaziso zvatiri kuita exactly kuda ku- kune kunonzi kubatanidza malyrics chinhu chibude exactly ndo zvimwe zvatinozongoita mhm, mhm. hapa kuti izvi zvibude plus song iyi ndakainyora nditori mutsoka dzemunhu iwoyo kuti anenge arwadziswa kunoza mashoko anobuda after warwadziswa like mukadzi nemurume angona kutoudzana kuti iyo ndakusvikira usina chinhu wakadai wadai wadai and then mangwana kutouti ah, mamukasei ichi chivakutowirirana mhm. eh, so ah, malines exactly okay yeah. awakangokandwa ipapapo yeah. but avona munhu akambokuti ndidzosere masiniri after ah, no. afterwards aiwa zvapera izvi zvapera so you know what uh, nisha eh, ndakupira panyaya yedressing yako ndombo nemamwe comments comment section inyati andisanambokubvunza or andisanambonzwa kuti nyatso iadressa you know kuvanhu people they criticize your, your dressing some they think uh, uh, uh, vanoti uh, uh, you dress like a tomboy this and that and vanhu havanzwisise vanotaura kuti hanisha ah, even the voice voice une this horse yeah, voice yeah, which is yeah. again your talent iri kukubhadhara you know yeah. but ungade here kutsanangurira vanhu kuti ne uchipfeka you know that type of a dressing right todzoka padressing anditange nevoice andingori one exactly yes it's one so ndoona hangu voice remasese remasese bronco hati mbanje chichi exactly izvo zvese ndotozviona mhm. ndatoti vaziva kuti ndinotoona mazinhi ayo mukuona chii ini ndakazvarwa ndakadaro mhm. ndokubva ndichitori kadiki nditori mhm. vamwe bamunini vangu vanonzi bamunini vengai vaitonditi kresi waiti wakati wanzi unonzi anobva kuti anisha vaitondisekaairi voice ndo randiri ende hapana chichachinja vangoti vanhu vangozoti ndonisha wacho mhm. zvakova ari kuchuza kuti oraiti iwe kana chichi kuitira rekunge remasezi hauchade kurinzwa here uda kurinzwa here because handina handisi kuda kuvapromisa kuti inini ndichazo